Imma jekk sa saqsini lili xi rrid għat-tfal tiegħi, jiena wkoll se ntik risposta egoista. Jiena ma rridx gratitudni għal materjalità sakemm il-bżonnijiet tagħhom huma sodisfatti u allura fil-hierarchy of needs speċi moqdija. Għandhom skola tajba, li għandhom bżonn għandhom computer, PlayStation, etc. Jien l-rrit għal gratification tiegħi għal ammirazzjoni tagħhom. I want to earn their admiration. Jien irrid nkun il-papa illi eh, speċi. Eh, mhux nkun hero għal xej u ġifieri, mhux se nerbaħ medalji olimpiċi, mhux sa mhux sa Mhux se nkun rockstar, mhux se nkun xi avukat prima x'qasin avukat. Nixtieq li nkun eċċellenti f'xi ħaġa. Nixtieq u jekk jekk eh, ħanajdu kollox għax jiena missieri ġifieri, s-subin tiegħi nħobbhom ħafna, però tifla tifla żgħira, jekk it-tifla żgħira Eh, naf li tkun fl-udjenza ma qed nagħmel meeting protesta l-belt u hemm ħafna nies u qed nitkellem u qed ngħid eċetera eċetera. F'moħħi tkun hemm li tajt li tiftakar li kienet hemm u li tajt il-pamel ħaġa sew. Ġviri, ġviri, anki jien, ma rridx nagħti l-impressjoni li this is selfless, hemm gratification fiha. il-ġid li tagħti lil ħaddieħor huwa eh, eżerċizzju ta' egoizmu. Eh, jien naqbel eh, naqbel biha speċa hemm ħafna sfumaturi fej jispeċa aħna qegħdin ġoven diagram iċ-ċirku tiegħek iċ-ċirku tiegħi jisporġu ħafna fuq xurxin. Naħseb l-ikbar kompliment li qatt tista' tagħti. Lema huwa ġenwin ġifieri. Ehm, Din it-tama li t-tfal tiegħi jikbru jgħidu għalla missieri ma laqx għalqu minn. Missieri fucking stood for something, he was the fucking, you know, he was no one's pussy, and, and that is for me, biex jina ħares lej missieri u minn kajja li jgħid ħafna xati kultan, biex ta' nammiraħ għal-fat li missieri naf li kemm il-darba kellu l-opportunità li jgħalaħal u jaġevolaw, imma għatmaħada, men, għatmaħada. Issa biex tifimni iktar. Immaġina jkollok dil-konverzazzjoni mhux miegħi, jew ma' tfal tiegħi. Immaġina jkollok dil-konverzazzjoni ma' tfal ta' difni. U ġieli kelli. U għajdli min sa jkun li ma jitlaqx kollox biex jgħid din l-inġustizzja jekk hemm xi ħaġa nista' nagħmel biex nindirizza, sa nindirizza. Għax hija l-għar inġustizzja possibbli. Mbagħad fuq fuq bnatna iktar wiesa li nixtieq ukoll din dom ftit biex nartikola li nifsi ma vera sempliċi fil-fatt ma nafx għalfejdhom. Li nixtieq nagħti l-biċċa tiegħi biex is-soċjetà tinċentiva lil minu immotivat li jkun xi xorta ta' kontribut mhux lil ħallil. Eh, pero, pero, eh, skaratterizzati bħala l-edewa tal-poplu. Hmm. Eh, narrativa fucking perikolosa. Dik id-diffikulta tagħha. Ġifieri jiena jiena niffiċerja fuq l-One Television. Ma noċ ta' pero meta jpoġġuha fuq Facebook mbagħad titla' fuq tiegħi il-Facebook jgħidlek qed tissemma speċi. Hmm, hmm, Jien naf erba' ħams darbit fix-xahar. U biex jgħidu, ġifieri mhux biex jgħidu xatt.

Prezentatur ta' sensiela ta' programmi eh, tal-BBC. Jagħmel travelogues da. U għamel travelogue fuq il-Mediterran u għamel l-ewwel 10 minuti ta' sensiela kienet fuq Malta. U jien kont il-host tiegħu waqt li kien Malta da. U ħattu jara l-birgu, s-sabiħ u hekk, eċetera. Pero ħattu l-bidnija. Għattu l-bidnija. Għatlu di Malta u kol. Għatlu għar kemmi sabiħa. Għar di l-vallata kemmi sabiħa. Għatlu għawnek, ilu sena u nofs, kien jisu Bejrut. Għatlu f'dil-ġenna tajru mara. Għatlu xkien ġurnalista. U Super One niffiċerja screenshot tijaj il-bidnija nuriħ taħt il-headline Manuel Delija jmexxi kampanja kontra Malta fuq il-BBC. U, u, għalkemm mhux wieħed, jiġifieri li jenna l-ilbes ta' kavallier u bis-salib ta' Malta jħabbat sidru jxejr il-bandiera, mhux wieħed minn dawk. Però nħossa. Nħossa, nħossa meta tgħid li traditur. U, u l-effett intenzjonat ta' min jagħmilha di. U li jgħidlek, eħe, darba di ma nagħmilix. Super Bowl jerġgħu jgħidu ili. U jikdeb min jgħidlek Illi jrid u ma jridx, ma jaħsibx dik il-ħaġa. Le l-konsiderazzjoni tagħmilha u dejjem. Jikdeb min jgħidlek. Illi ma jridx jiġġieled kuljum biex ma jċensurax lilu nnifsu. U minix kapaċi naħlef minkejja l-intenzjonijiet tiegħi li qatt ma ċensurajt lili nnifsi, li qatt ma żammejt lura għax rat min jaf kemm ituni fuq għadi. Mhux għax m'għandix raġun. Mhux għax m'għandix raġun. Imma għax nibża. E ġviri, ġviri, għax mbagħad tibda bl-iskreditazzjoni, immedjatament tingħad dil-ħaġa, tiskanta u titnixxef kemm hawn nies li kapaċi jirrepetu u jirrepetu u jirrepetu, ġviri l-metodoloġija Goebbelsiana ta' din il-ħaġa sa' kemm issir verità. Sa' kemm issir fuq il-sin kulħadd. U U mbagħad meta tisħon, ġifi jien kont tifla ta' tmien snin fidi. U xi ħadd jarni fi triq. Il-mara tiegħi fjum ir-Repubblika f'nofs il-Christmas shopping fit-13 ta' Deċembru, f'nofs sadarjali, tnejn minn nies jgħajtu hekk. Marru fuq għajtu daqtejn, itajru la telefon qudiem il-bini tal-qorti, b'mijiet ta' nisa ħarsu, un bikkem it-tifel tagħha. Ġifieri, ġifieri, tqum fil-ħodu tajt, imma ma rix midalja ta' li qed nagħmel, mhux qed npretendi premju. Ma ħaqnijek jien. Ħaqnijek. Hmm. Ġifieri, li jien sirt ladu, sirt traditur. illi jien sirt qed nagħmel ħsara lil għajri, mentri jien dak li qed nagħmel, almenu l-intenzjoni tiegħi li nagħmel ġid lil għajri.